Күп җирдә Мәскәүдән башлап чыгыш ясаган бар. Шушында кайткач, дулкынлану була. Әле әйтәм бит каушатты. Ашыга Ярый әле, кайтыр җир бар дигәндәй, Арчага мин һәрвакыт теләп, сагынып кайтам. Чөнки туган җир, менә сезнең анда исеме дә бар бугай, матур булса да торган җир, сагындыра туган җир дип. Шуңа күрә сез Минем якташларым, сез минем яратучыларым дигәндәй. Шуңа күрә монда озак сөйләп булмас, бер мин генә түгел. Миңа әйттеләр инде бу җырның ничек язылганын да сөйләп җибәр бераз дип. Мин беркайчан да шигырь язмыйм. Ул күңелгә килә дә, мин теркәп кенә барам. Мин шундый ялкау кеше, мин аны уйнап та әйтмим, бик гаять ялкау кеше мин үзе. Э, ну, э, күңелгә килгән эшне эшлим. Ә мин күңелгә күрәсең бик күп эшләр килә. Миңа бу дөньяда яшәү кызык. Әле хәзергә кадәр. Шуңа күрә күпмедер нәрсәдер эшләнелә. Ә җырны чынлап та язарга туры килде. Авылдашлар инде колак Итен ашадылар. Рифат абый, яз инде, яз инде дип, мин дә инде үземнең дә теләк бар иде. Аннары мин әйтәм, булмый инде болай. Шуннан э, бер 8-9 куплет язып, э, безнең авыл егете Радив Наракжанович мәйтәм давай тап композитор ул рәсимәне алып килде менә без рәсимә белән шулай рәсимә сайлап алды э, Өчме-дүртме куплетны миңа бик сирәк үзем эшләгән эш бик сирәк эш. Мин гаять тә үземә теләпчән дип әйтик, бик сирәк миңа ошый үзем эшләгән эш. Менә бу җыр күбрәк ул Рәсим аркасындадыр дип уйлыйм мин аны. Менә уйлап та караганым бар. Бәлки билгеле булган җырлыкчылар җырласа бу бәлки әйбәтрәк тә яңгырар дип уйлаганым да бар. Юк, моны берничек тә беркем дә Рәсимәдән әйбәтрәк җырлый алмас иде. Чөнки ул аның көен үзе язган, ул аны йөрәгеннән чыгарып язган. Ул көйне аннан да яхшы тоючы булырга мөмкин түгел. Шуңа күрә

Инде э, төгәп кайткач бүләкләр дә кирәк, рәсимәгә монда түгел. Э, Гөлсинә, менә бу клипны Гөлсинә син төшердең бугай. Синең җитәкчелектә төшерелгән клип. Син безнең авылның килене дә. Син мине гел зурлый торган кеше. Менә әле генә табадан төшкән Син мине сагынма дигән Китапны сиңа бүләк итәргә телим. Кил әле монда. Рәхмәт сиңа да бик күп. Инде монда оештыручыларга, хуҗаларга Бүләк бирмәсәң, аларны башта чакырмау да бар. Шуңа күрә, Исрафил туган, сиңа менә минем бу Гомәр Хәйәмне Татар Гомәр Хәйәменең китабы бу, өндигән. Аның исеме дә бик кыска, шигырьләре дә бик кыска. Бер юлдан сигез юлга кадәр генә. Шуны Исрафил ул акыллы кыска сүзне бик ярата. Шуңа күрә сиңа

Безнең авылда гел шулай, наласа кием җырламыйча, безнең бер мәҗлес тә таралмый. Менә сездә дә шулай булыр инде ул, шулайдыр инде ул. Моннан соң шулай булсын ул. Һәрбер авылга шундый теләгем бар, рәхмәт бүләгегез өчен. Рифат абый, дөрестән дә, сез бу менә безнең татар халкында шундый сүз бар, базык дип әйтәләр, әйме? Базык гәүдәле. Менә бу ир атның кем икәнен белү өчен бер сүз җитә. Ул бит тормышның бөтен авырлыкларын, киртәләрен җиңеп, Мин әйтергә телим, хәтта ул бөтен системага каршы бара, бәйме? Юк, системага каршы бара. Юк, юк, юк, юк. Бусы дөрес түгел. Шул заманда хәрәкәт итә. Шул заманда үзенең сүзен сүз иткән, нәрсә турында сүз барганын монда халык белә торгандыр дип беләм. Әйме? Һәм Нык торган, чигенмәгән, чын татар ир-аты. Менә Рифат абый шигырьләрен димәктән күңелгә уелып калганын берсен әйтеп китим әле мондагылар ишеткәне бардырма юктырма. Дөрес әйтсә, әйтмәсәм төртеп җибәрәсең. Үтте гомер урысларга үпкәләп. Дәвамы ничек? Юк. Татарның бит инде аның татар илләренең алар монда юк була инде. Монда бөтен эш хатын кыз тәрәшә үпкәләүче кеше булмас. Татарның бөтен ирләрнең бөтен хыялланганы аның марҗа бит инде. Урыска үпкәләп Марҗаны үпкәләп үтте гомере. Ә теге ул хамам мактаса кеше бик тиз югалта форманы. Рәхмәтле минутларга менә алмаслык киртәләргә Өйрәттеләр менәргә. Ярар инде аңа андый. Акыл кермәде инде. Кемдер пышылдый артында. Кермәде инде акыл. Дуслар үгетли кайвакыт. Басыл син инде, басыл! Сөям әле, сөюләрем, яшем белән кимеми, сөям дә сөеләм әле, мин яшьләрдән киммени. Йөрим әле, юләр булып, кирәкми акыллары, Күзләрем сүнми сүнмәсен, йөрәгем ялкыннары. Бу дөньяның, бәлки минем өчен, хатын-кызлар иң зур бизәге, бер көн күрми торсам мин аларны, бу дөньядан бик тиз бизәмен, Алар юкта күкне болыт каплый, Көн сүрелә, кояш тотыла, Хичли уйлый алмый газиз башын, Салкын кытык җиле йортында. Болыннарда чәчәкләр дә шиңгә, Тулай да күзгә күренми. Сез булганда, бары сез булганда, Күзләремнең нуры сүрелми. Тагын берне. Мин килермен иртән кояш булып, мин килермен кичен ай булып, мин килермен өзелеп санганда, йөрәгеңгә синең май булып,